Tunlai chu model lar Gigi Hadid leh actor lar ber te zinga mi Titanic star Leonardo te pahnih chanchin hianin media leh fans te benga ferh hle a. mi tam tak ngaihven rawn an ni mek. Paparazzi te ho pawhin an en thlar engemaw tih mai turin a ruka an chhuak dun lai te pawh chiang tak takin an hmu dun fo thin a nih kha. Chanchinbu thenkhat lamin Leo leh Gigi Hadid te chu an inngaizawn chiang tawh e tiin an lo sawi ve bawk a, mahse an inngaizawn tih hi tuman chiang takin an la nem nghet lo va, Chuvangin an inkar hi a la chiang hlei thei lo va ni. Mahni lawkah Leo chuanin kum li chhung a lo ngaihzawn ve tawh, a lo nihpui ve tawh a bialnu Camilla nen an inthin avangin ṭawl zui a hlawh nasa hle a. Engah teh va ka ngai lem lo thung? A single ta bawk a, rei lote hnuah Gigi nen sawizawm an ni nghal a, Jiji Hadid lah a lo single ve mek bawk a, Kawmsang hnihsawm panga changa a ngaihzawn tawh. Fa pawh a neih pui hial, Zayn Malik nen Kawmsang hnihsawm hnih pakhat October thla khanin an inthen fel tawh a, an inkar pawh kha a chhe hman hle a nih kha. Tichuan tunah Leo nen sawizawm an ni leh ta a. Leo hi Zayn Malik nen an inthen fel hnu a, an mipa sawizawm hmasak ber a ni ta a ni. Tichuan, Leo leh Gigi Hadid-te inkar chungchang thu-ah an lei chin hnai deuh hlek ten E! News an lo hrilh dan chuanin, Leonardo zawk hianin Gigi chu a ngaihven hmasa zawk a, a duhrukna pawh hi a rei ve tawh ang reng a, Gigi Hadid chungchang chu a thian hnai hote pawh a lo zawt kual ve leh zuk thin tiin an sawi. Chu chu Leo leh Gigi-te inkar rawn awm chhoh chan dan leh. Media lamin an ngaihven chhoh dan a ni ta a, mipui lamin an rinhlelh chhoh dan a ni ta bawk a ni. Tichuan a hnu lawkah a ruka inngaizawng angin an thangchhun zawm ta a. Mahse Gigi Hadid pa, Mohammed chuanin a fanu chungchanga zawhna a dawn tel changin, Mister Leo nena an chungchang hi ka fanu ka la sawipui lo va, an inngaihzawn ka ring lo, thiantha tak erawh an nih ka ring a, mahse ka hre lo, tiin a chhang. Tin, Muhammad chuan in Leo chu mipa fel tak leh hawihhawm tak mai a nih thu a sawi a, a ngaina hle tih a sawi bawk a, a fanu tan hian a duhpui lo lem lo a nih hmel. A fanu nena an inkawm a, an inhriat hma daih tawhin Leo nen pawh hian hmaichhanah an lo inhmu tawh a, an lo inbe tawh tih te pawh a sawi bawk a ni. Gigi nu Yolanda Hadid pawhin Leo leh Gigi inkar chungchangah zawhna a dawng nasa thin a, Ka fanu mimal thil a ni a, kei a lo sawi chhuah ve tur thil a awm lo, tiin a sawi a ni. Mahse, Entertainment Tonight lam thu lakna in a sawi dan chuanin Gigi nau Bella Hadid leh a nu Yolanda te hian Leo leh Gigi te in kar hi an hriatpui fek a, an duhpui bawk a, an pawmpui thlap tawh bawk a ni tiin an sawi ve thung a ni. Leo single hlim khan Gigi a chhai deuh reuh tih thawm kha a ri ring nghal hle a. Chumi hnu lawkah September ni sawm pathuma Leo leh Gigi te chu a vawi khat nan New Year ka party na hmunah hmuh dun an ni ta a, an thlalak te pawh an theh darh ta chuai chuai bawk a nih kha. An inpawh hmel viau leh nghal a, an thian dang te hmuh tel an ni lo bawk a, chuvangin an pahnih chauhin an kal dun a nih hmel. Party na hmuna awm te chuanin Gigi leh Leo te chu an awm dun chawt a ni an ti. Tichuan, a hnuah September ni sawmhnih pakhatah an thianhnai deuh ten Us Weekly an hrilh dan chuanin Leo zawk a luangliam hmasa a, Gigi pawn lam mawina lam ai mahin a zia duhawm tak leh hmeichhe fing tak, inring tawk tak leh puitling tak a nihna chuan a hneh mah zawk a ni tiin an hrilh. Mahse an inkar a induhtawnna lak lungrun lampang kha chu an la ngaihtuah lem lo va. Muang changin an induhtawnna chu tih len chhoh telh telh an tum zawk a, an hmanhmawh lem lo va ni tih te pawh an sawi tel bawk a ni. Tin Leo hianin a bial ni hlui Camilla laka a feelings te, a rilru put hmang te kha a zawng a zahin a la thlak danglam hmak thei bik chuang lo va. i dang nen a in laichitna serious tak neih leh nghal chu a tum lem lo. Chutiang bawkin Gigi pawhin ngaizawng neih ti vel ai chuan leh mipa dang ngaih tawh vel ai chuanin Zayn nena an fa chu a dah pawimawh hmasak ber thil a nih avangin chu chu atan chuanin tunah rih chuan a rilru luah hneh tu ber a ni tih te pawh an sawi sak bawk a. Mipa lam ai chuanin zei nena an fa chu a la pawimawh daih zawk a, chuvangin ngaihzawng nghet neih tih lampangah a hmanhmawh lo a ni tih te pawh an sawi tel sak bawk a ni. Kei pawh chu ni se, kan inngaizawng, kan inngaizawng lo, pawh an rawn la ti chiang chuang lem lo bawk a, mahse an inkawp ngei a ni tih rin theih tur ang zawng hi chuanin an awmzing tawh hle mai a. Awk Zhuba nikhatah pawh khan Paris Fashion Week ah hmuh an ni leh a. TMZ lam in an tar lan dan chuanin zan dar sawm velah Gigi chu hotel kawtah hmuh a ni a, hotel ah a lut lai hmuh a ni a, a hnu lawkah Leo pawh hmuh a ni ve leh a. Tichuan darkhat velah an chhuak a, mahse an inthup ang reng a, a hrang ve ve in an chhuak a. Gigi zawk chu a rawn chhuak hmasa a, hnu daiah Leo zawk chu a rawn chhuak ve leh a ni an ti. Tichuan, October ni sawmthum pakhat zana Halloween party-a hmuh dun an ni leh bawk a ni awm a. New York-a Brooklyn Naviyard-a Halloween party chhim dunin chutah chuanin an kal dun a. Party-naah Gigi leh Leo-te chu an hmu dun a ni tih Page six Chanchinbu mite an lo hrilh hlawm a. An rualin Bella Hadid leh Leo thian hnai deuhte, actor lar tak tak te pawh an lo kal ve bawk a ni an ti. Party chhung zawngin Leo leh Gigi te chu then hrang theih loh ang maiin an awm dun chawt a ni te pawh an ti tel bawk a ni. Tin November ni sarih khan Entertainment Tonight lam chuanin Gigi Hadid lam pang atangin an thian te zawhna an zawt a. Leo te, Zayn Malik leh Gigi te chungchang an zawt a ni awm a. Chhanna an dawn chungchangah hetihian Entertainment Tonight lam chuanin thu an rawn tarlang a. Gigi chuanin a faneihna Zayn Malik chu a zah thiam em em a. Pual au taka mipa dang nen inngaihzawn a la duh rih lohna chhan pawh Zayn Malik a zah em vang a ni a. Zayn nen hianin an rilru hi an inzah tawn sak a. An inkar boruak chu tha si an duh em avangin leh buaina emaw rilru inti nat sak tawn tih vel kha awm lo si an duh avangin an che fimkhur dul hle a. Chuvang tak chuan ngaihzawng nghet neih leh tih vel pawh hi Gigi hian a hmanhmawh loh phah a ni an ti. Tin an sawi zel dan chuanin. zai nen an inkar a engmah chu awm tawh lo mah se an fanuma khaw an ngaih em avang hianin an che fimkhur dun hle a ni an ti bawk a. Chu chu Leo pawh hian hriatthiam puiin Gigi nawr zawngin a chhai lem lo a ni an ti bawk a ni. Tichuan November ni sawmhnih khan Gigi Hadid leh Leo te chu New Year kah restaurant changkang tak aṭhanga an chhuak lai hmuh a ni a. mahse an fimkhur teh e, a hran ve ve in an chhuak a, Gigi Hadid chhuah hnu daihah Leo chu a rawn chhuak ve leh chauh a ni. An inchei dan atang pawhin an inthup viau a nih tih chu a hriat theih a. Gigi chuanin scarf pawlin a hmel a hliah deuh va, Leo lah ni se zan zanah Max nen lukhum nen a rawn ni deuh thlap bawk a. Mahse paparazzi te zui ruk nasat ber pawl an ni rih bawk a, an inthup tak tak thei lo a ni ber e, anmahni nge ni tih an chiang tho tho ta a ni. I November ni sawmhnih pahnih khan an thiante zinga miin People Magazine zawhna chhangin tunah tak hi chuanin Gigi leh Leo te hi an hlim viau va, an inkar pawh hi a duh awm chho zel a, mahse an inthup thei hle a. An pahnih inkar a thil thleng dik tak chiang taka sawi chhuak a, midang hrilh chhawn tih vel hi an ti ngai lem lo va, kan hriatpui zawng chu an induh tawn lo a ni lem lo va, mahse an hmanhmawh lo ve tawp a ni tih zawng hi a ni a ti ni. Chutih laiin Leo bialna hlui Camilla erawh Gigi leh a bialpa hlui chanchin velah hianin a buai lo hle a nih hmel a, a rilru pawh a lo nat phah lem lo a nih hmel. A then fel tak Leo te in kar boruak chu a lak nat loh hmel hle a, a ngaihven lem lo tih lantirna te pawh ni mahna, Gigi thian hnai tak Kendall Jenner nen pawh party-na hmuh dun an ni a, an hlim dun hmel viau bawk a ni. Tin, Kendall leh Gigi te hi chu thian tha tak an ni tih chu sawi nawn ngai lovin kan hre furin a rinawm a. Chuvangin, Camilla leh Leo te hi an inthianna a la rei loh ve nen, Gigi nena boruak an nei chhunzawm nghal zat mai hi thenkhat chuan, Camilla zah loh na a ni, Camilla-i tana rilru a na duh hle ang tih te pawhin an sawi a, mahse chutiang chu thil thlen dan a ni lem lo a nih hmel. Camila leh Gigi te inkarah pawh hianin buaina a awm phah a lo a nih hmel bawk a. Gigi best friend te zinga mi nen Camila chu an leng chhuak dun a ni a. Chuvangin Gigi lakah pawh rilru chhia a pu lem lova an inkar a eng buaina mah a awm phah lo a nih tih te pawh a lantir a ni mahna. Engpawh chu ni se Gigi hi kum sawmhnih pasarih kum sawmhnih pariat vel a ni ve tawh a. Leo erawh kum sawmli pariat a ni tawh thung. An kum inthlau lutuk leh Leo-a an bialnu thlak a awlsam theih lutuk avang hianin a tirah kha chuan Gigi hring nunah Zayn Malik thlaktu atan em chuan Leo hi an lo iai deuh a, tin a putar ve deuh mah mah a ni, an ti. Gigi chu an ui viau a, mahse, kan ngaihdan hi a lo pawimawh loh khawp mai a, keini lo duhpui leh duhpui lo ri ngawt khanin an ni pahnih a thlak danglam loh hle a, internet kal tlangin kan lo thinrim thlawn a ni ringawt a ni. Eng pawh chu ni se, Gigi leh Leo te pahnih hi an inngai zawng e, tia chiang taka, confit taka rawn la sawi theih a la ni lo va. A chhan chu video tir lam panga ka sawi dan ang deuh khan confirm nem nghehna a la awm lo hrim hrim a. Mahse restaurant changkang takah te, party naah te, Halloween party ah te, tin Paris Fashion Week ah te, hotel kawtah te hmuh dun an lo nih tawh avangin khat te chang ringawt pawh khan an ni pahnih hi chu mi tam zawkin an inngai zawng a ni tih hi an pawm dan a ni tawh a. Anmahni hian an confirm kher a ngai lo ve tih kha mi tam zawk ngaihdan a ni tawh a ni. Awle kha ti zawngah Gigi leh Leo te pahnih chung chang ka sawi theih chu a ni a, thirtute inza vai chungah ka lawm leh pek a, video thar ka post tur te min lo ngaihchah an sak leh dawn nia.